Israel ram chung Dead Sea pawngah hin lung nganpi a um i tlang bantuk pe sang khat le zathum i sangmi a si. Kainak lam pakhat lawng aa kikuai tuk caah Rul lam an timi cu a um i a tlangrawn va phan dingin melthum le a cheu rau a herh i cuka cu Masada an timi cu a si. Masada hi Judah cozah nih cun tu tiang a sunsak tuk i Israel ralkap a si ding paoh nih cun Masada shall not fall again, Masada a tlu ti lai lo, tiah biakamnak an ngei tawn. Israel caah cun Masada hi Heart of Israel, Israel lungthin tiah a chimmi hna an um i an mawh ve lonak tampi a um. Cu kongkau cu Laimi caah chim ka zuam lai. AD sumsari le pahnih a si i Roman Emperor cu tingan bantukin an ngani. Thlihrang bantuk i an hran lio a si. Anmah va doh ngam zong an si lo. Sihmanhsehlaw Masada tlangrawn i khua a sami cu Judah miphun Zilot pawl an si i sal bantuk i um duh lo Rom uknak leng i a um duhmi an si. Cucaah cun Rom ralkap, Ai chawkvaimi hna an tuk pah len. Cucu Rom cozah nih a nawr tuk hna i Rom Governor Flavius Silva cu ralkap ṭhami Tenlysian hruai in Judasal za renglo he Masada luhhnawh dingin an kal. Masada hi amah lawng hmanh i hnangampinak a si ko lioah Siangpahrang Heroda nih khan ṭha tukin a rak tuah i a tlangrawn ahcun a ralven kulh pe sawm pariat sang in a kulh dih hnuah ralven bawk sawm sari le panga i sang in a sak. dih hna. A tlang chungah hin umnak inn le swimming pool hna, ei le din chiah khawmnak hna a um pinah a tlangrawn hi lei ṭhahmun a si bantukin thlai nih an ngeih tuk fawn. Cucu lo ah an tuah i ral tuknak ahcun hnangampi tlak i tuahmi a rak si. Cucu Zilot mi hna nih hin hmun dang le kaa dang ah chuahtak tuk loin an um hnawh zungzal. Rom Governor Flavius Silva zong nih Masada cu luhchuah har tuk ding a si ti a theih ruangah Judah sal a rak hruainak kha a rak si. A hram thawknak ah Judah sal an tlaihmi hna cu Masada tlang hrul in lung a remhter hna i Vawlei cu khat nawn in a chiahter thluahmah hna. Rom ralkap cawlcangh ning hi Masada tlang chung i a ummi Juda pawl nih cun an rak doh hna i thal in an kah hna, lung an hrilhhnawh hna, cu pinah chai in an chaih pah fawn. Asinain hiti i an tuk hna tikah Rom ralkap nakin anmah miphun sal i an chormi hna Juda pawl cu a thi zawkmi an si tikah an raltuknak ning cu an hlen i zan ah a thli in an zuang i Rom ralkap hna cu an ra thah tawn hna. Sihmanhsehlaw Rom leimi hna hi an tam tuk pinah an saduhthah bantuk i Judah mi nih Rom mi an doh khawh lo caah Rom i timhtuahnak zong cu a dih pah cang i tlang cung i Judah ralkap a ummi hna zong an thal in an kah khawh cang hna. Kumkhat deng raltuknak an ngeih hnu in Zilawt hotupa Eleazar Ben-Ir ruahchannak zong a kiam iahmah cang i an raltuknak kulh hmanh hrawk kho ding i Rom mi hna an um tikah an nupi le tefa hna, an tlangval le nungak pawl hna Rom cozah tang i sal si ding kha an ruat kho bak lo i Rom ralkap tang i thihnak cun tiah Anmah mi le salaki thihnak cu an thim ṭhiamṭhiam a si. Zilot hotupa Eleazar ben-Ir ruahnak hi a miphun zilot mi hna ruahnak he aa khat tikah lungchia van ka i bia an khiahmi cu hitihin a si: Rom cozah uknak tang i umnak cun chungkhar pa nih cun mah fa le Chungkhar cio thah dih ding. Cu hnuah ralkap kan thimmi hna nih chungkhar pa cu an thah lale. Ralkap kan thimmi lak ṭangin pakhat nih ralkap pakua hna cu a thah ve la ti kha bia an khiahnak a si i

Rom sal le Rom uknak tang i an um duh lo caah chungkhar pa cem nih cun a nupi le a falete cu a thah dih hna i cu khawh cun amah zong cu thi ve colh dingin a nupi le fale ruang pawngah cun thihnak hngak in a zau colh i Cu thawk cun an thimi hna ralkap sawm hna nih cun chungkhar pa hna cu an va thah colh ve hna i cu hnu cun ralkap sawm lakin pakhat an thimi nih cun a hawi le pakua hna cu a thah colh ve hna. A dammi ralkap pakhat te nih cun a thi hrulhmi hna an um sual ah tiin an thahmi hna ruang cu a zoh dih hna i cu khawh cun an umnak hmun le hma i a kaang kho vialte cu a khangh hna i cu hnu cun amah le amah cu ai that colh i masada cu a kaltak ve a si. Masada alh thluahmahmi cu a tang i Rom ralkap ai kulhmi hna nih cun ar ko in an zoh i an khuaruah a har ngai. April ni sawm panga, AD sawm sarih le pathum ah cun ralkap cu an dihlak in an khawmh hna i Masada cu an va luh hnawh hna. Sihmanhsehlaw masada chung cu a king ngai i a thimi hna ruang lawng cu minung an va hmuhmi hna an si caah an khuaruah a har ngai. Asinain a thaizan i ithah runpi a tlun lio i a rak zammi nu pahnih le Ngakchia panga cu ti an laknak lungpi karlak ah an va hmuh hna i hi hna ruangah hin ei le din ngeih lo ruang i ai thatmi kan si lo. Roman pawl uknak tang i um kan duh lo caah ai thatmi kan si an tinak cu tu tiang kan rak theih khawhnak kha a si. Hi hna minung hi rak that a bia hna selaw, Biazawn ruah ah Rom ho an ṭih tuk ruangah an i that kan ti lo ah rawlṭam le lungdongh ruangah an thi kan ti men lai. Rom ralkap pangan pipi le ralṭha pipi hna nih zilawt mi hna an thihnak konglam an theih hnu cun an tha a tho ti lo i teitu ah an i ruat kho lo. Zilawt mi hna thihnak cu upat in teinak hla zong an sa lo tiah a chimmi hna an um ve. Masada tlang chung i Judah miphun pakhat zilawt mi hna thihnak konglam hi vulei nih a theih tikah a hlorh ngai i kan rak chim bang Israel ralkap a si ding paoh nih cun biakam laknak ah hmangin Masada shall not fall again. hmasa dah a tlawm ti lai lo tiah tu tiang an ti i cucu Laimi caah Laimi shall not fall again ti i lungkhat kan put hi ka suduhthah cem cu a si.